виктор степанов Паян Пӗтӗм тӗнчери поэзи кунӗ. Ҫавна май пире хальхи чӑваш халӑх поэчӗ мӗнле пурӑнни кӑсӑклантарчӗ. Юрий Сементер тивӗҫлӗ канӑва тухни ҫичӗ ҫул ӗнтӗ. Вӑтӑр ҫул ытла Ялав журналӑн тӗп редакторӗнче ӗҫленӗ сӑвӑҫ, халӑх юратса йышӑннӑ ҫӗршер юрӑ авторӗ. Вӑл композиторсемпе пӗрле сюитӑсемпе ораторисем те ҫырнӑ, музыка камичӗпе опера либретти те, балет та хайланӑ. Сементерсен килӗнчен ҫын татӑлма пӗлмест. Раиса Максимовна чей вӗретсе кӑна тӑрать. Тарават тӗпелте вара искусство ҫинчен калаҫу пуҫланать. Чӑваш халӑх поэчӗ ҫирӗп кун йӗркипе пурӑнать-мӗн. Ирхине ултӑ сехетре тӑрать, ятарлӑ хусканусем тӑвать, апатланнӑ хыҫҫӑн ҫырма ларать. Ҫулла пахча ӗҫне хутшӑнать, анчах калемсӗр пӗр кун та иртмест. Ҫакӑн пек кун йӗркипе вӑл сӑвӑсемсӗр пуҫне юлашки вӑхӑтра икӗ поэма хайланӑ, композиторсемпе ҫӗнӗ юрӑсем ҫырнӑ. Кунне пӗр сӑвӑта пулин шӑрҫаламасан хам умра хам айӑпа кӗнӗ пек туятӑп. Апат ҫименпе танах вӑл, тет Сементер. Совет тапхӑрӗ хыҫҫӑн тӗрӗслевсӗр, аласӑр юлнӑ поэзи пирки сӑвӑҫ ҫапла калать. Паянхи кун пичетленсе тухакан кӗнекесем чӑваш литературин паянхи шайне палӑртмаҫҫӗ тесе эпӗ шутлатӑп. Кӑлараканӗ кӑлараять, кӑларайманни кӑлараймасть. Ҫавӑнпа та халӗ кӗнеке издательствисем кӑларакан хайлавсем вӗсем чӑваш литературин паянхи шайне палӑртаймаҫҫӗ, чӑн-чӑн шайне. Йывӑрланса ҫитнӗ сӑмаха шӳте куҫарма пӗлни, ӑшӑлӑхӗпе пуринпе те пӗр чӗлхе тупма пултарни Сементере ялан пулӑшса пынӑ иккен. Вӑтӑр ҫул ытла ялав журналӑн тӗп редакторӗнче юлма та ҫак пахалӑхах май панӑ-тӑр. Патшалӑх пуканӗ ҫинче ларнӑ чухне те ҫиҫӗм пек килекен тӑватӑ йӗркелӗхсене ҫырса хума вӑхӑт тупаяттӑм, тет вӑл. Паянхи вулакан унчченхилле сӑвӑла романпа киленсе ларасшӑнах маррине шута илсе халь ытларах рубаи хайлать. Кӗнекисем те ҫине-ҫинех тухса тӑраҫҫӗ. Анчах укҫалла. Чӑваш поэзийӗ питтах э, тем чухлӗ те каланӑ, питӗ вӑйлӑ поэзийӗ, шухӑш поэзийӗ, э, туйӑм поэзийӗ, ӑс, ӑс ҫеҫ мар, Ҫак туйӑм текенни, туйӑмпала ӑса пӗрлештерсе ҫапла малалла йыхӑракан, ҫынна вӑй паракан, ҫынна шухӑшлаттаракан, тепӗр чухне чуна ыраттаракан, темрен хӑтӑлма хистекен вӑй-хӑват пуррине пытӑмса тӑратӑп чӑваш поэзийӗнчи лайӑх япаласенче. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Марина Корягина